Makadini? Tinokuchingamidzai kuchimwe chirongwa chino cheFarm 4081. Takambogadzira chimwe chirongwa chekutanga kupfuya mbudzi. Kana musati machiona tinokurudzira kuti muchione mozodzoka zvenyu kuchino chirongwa chinodzikisa gejo pamapoka embudzi amunokwanisa kusangana nawo uye anonyanyozivikanwa muno muZimbabwe. ayo mapure breeds. Mapoka emapure breeds pasi pano anoita mazana mairi kana kuti mazana matatu 2 to 300. Kune mabreeds embudzi muno akaita sematebele, Toggenburg, Saanen, Boer neKalahari kana chikuhard mashona chedu ichi chinonyanyowanikwa. Uye mbudzi dziri muno muZimbabwe dzinotambira kuma 3,4 million. Kuziva mabreeds kwakakosha nokuti kunokubatsirai nenhoroondo inokwanisa kuti mugone kuronga ramangwana rekupfuya mbudzi dzenyu sezvo boka neboka rembudzi rine zvarinogona uye rine zvarinoshandiswa zvinokubuditsirai mari nenzira dzakasiyana-siyana saka nhasi tinokupakururai pano pafam 4081 mamwe marudzi embudzi anokwanisa kuwanikwa muno muzimbabwe nesadak Number 10, Nubian. Iyo mbudzi inonzi Nubian kana kuti Anglo-Nubian yakatanga kubudikira muno muAfrica muNubia region inowanika parutivi kweNile River kuSudan neIjipita. Yakazotorwa nevarungu vekuEngland muna 19th century uko kwavaiberekesa nembudzi dzavo dzeko kuti tizoona mhondoro yemukaka yatakuziva mazuva ano. Nubian idual purpose inokwanisa kushandisirwa mukaka zvose nenyama ine high butter fat content yemukaka iyi inoita kuti mukaka wacho unake kupfuura wesanen kune vazhinji vange vachikubikisa chizi kune vazhinji asi asi kana dzava nyaya dzekuwanda kwemukaka haiwaga sanen yatichazotaura kumberi uku inototora mukombe asi mukaka wenubian unobata hawo basa neura Mukaka wacho unokwanisa kugadziriswa sipo, mafuta ekuzoresa, yogurt kana kubika chingwa kune vaya vanoita zvekubika. Number 9 Nigerian dwarf aka kambuzi kemusikadzwa kanobva kunana vatenzi vanotaurisa nekupengereka manigerian kane upenyu hwakareba setsamwa remanigerian kana Mai Azuka chaivo vaikachengetedza kuti vasakanganwi kushusha varora vavo. Ndenge ndinenge ndakuvanyanyira maNigerian. Iga ndimire pano ndingazoroiwa. Asi zvandiri kunyanyoda kutaura ndezvekuti tumbudzi utu twakachenjeresa. Tudiki hatwo tumbudzi utwu. Twakabva kumadokero eAfrica, maNigerian dwarf anorema 27 kgs kusvika 35 kgs. Ah! saka chikuhard mashona chedu ichi chidiki nhaimi saka chinofanira kutonziwawo chizimbabwe dhwafu futi izvi nokuti ndokutorema kwacho kwadzinotongweitawo asi mukaka dzinawo hadzo manigerian dhwafu uye sevatenzi vadzo dzakangwarisa dzinomhanya mhanya nebani dzinochengetedzwa nevarungu semapets izvo zvipfuyo zvekungotamba nazvo pamba nenyaya yekudupika kwatwo neunhu hwadzo vamwe varungu vachitoti inotangika kiti ini hangu handizvione semunhu mutema asi maonero eduwo neevarungu munongoziva kuti akati siyanei panyaya dzemhuka idzi number 8 alpine Alpine ine mbiri yekubereka nekupa mukaka dzinokwanisa kurerwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana yakabva nekuSwitzerland. Mushure mekudaro, vapfuyi ava vakadaidza vamwe varimi vekuCanada nekuUSA vachiti, Heo, huyai muone zviri kuno vakomana. Kubvira ipapo mbiri yembudzi iyi haina kuzotarisa shure zvekare senge British Alpine dema ine mavara-vara machena akatenderera muviri wacho. Breed iri rakagadzirwa nekusanganiswa neSwiss Toggenburg nedzimwe mbudzi dzakarerwa kuchando ikoko. Alpine rine mbiri yemukaka zvenguva yakareba chero munguva yechando asi maalpine anatofarire nzvimbo dzakatota saka munofanira kumachengeterawo kunzvimbo dzakati omei asi ushasha hwembudzi uyu chaiwo huri pakubereka kwadzo Alba inokurumidza kana kuzvigotora zvichitanga kuberekesa nemwedzi mina chaiyo uye mwedzi mishanu kana dziri hadzi rinobereka vana mapatya semutemo wayo ichibereka vana vanoita vatatu kana vana panguva imwe hii gaya funga kuita mbudzi inokupai vana vasere mugore rimwe iri imwe zvayo hei unenge wapinda machena seshiri iri kubhururuka mumakore umo number 7 angora kune maangora etsuro kozoita angora yembudzi angora ndiyo mbudzi ine mamvere yakabva kuturkey iyi imbudzi yekunaka inorwadza kuuraya nekunaka kwayo kana musingade zvekuuraya mbudzi dzenyu asi muchiri kuda kuita mari iyo munokwanisa kumbofunga nezvayo Mbudzi iyi haiende kuabattoir, inoenda kusaluni. Kutengesa mbudzi iyi iri mhenyu kuto nemusoro pane kuitengesa iri nyama nemhaka yebasa rainobata ichiri kufema. Ine mamvere akawanda anokwanisa kupota achigerwa muchimatengesa pasina kana ropa rinenge radeuka zvaro. Mamvere acho akapfava aya anodaidzwa achinzi mohair muchingezi anoshandiswa kugadzira mbatya dzakaita semajuzi macardigan nemagirovhosi south africa iri kumberi kwekutengesera mohair iyi kune dzimwe nyika dzakaita seitaly china taiwan kana uk guchi chaiyo yekuitaly ine mbatya dzainayo dzinoshandisa mohair yatiri kutaura nezvayo iyi asi nyama zvayo inayo zvayo mbudzi iyi haisi pigmy kana nigerian dwarf tupwedyo nevhu utwo inorema 54 kgs kusvika 80 kgs uye ichireba 71 cm kusvika 86 cm asi zvingori nani kutenga dzimwe mbudzi kana muchida kuita zvenyama dzakaita semabhowa makalahari sezvo carcas to meat ratio yacho ye 30 to 35% yakaderera tichienzanisa nebhowa inorova 50% nyama zvisinei nyama yacho ine zvayakanakira hayo sekuti haina mafuta akawanda uye ine maprotini mazhinji isina dzimwe mbudzi dzatoziva number 6 savannah South Africa inyika inoremekedzwa zvikuru panyaya dzekupfuya mbudzi sezvo inhoroondo yekugadzira mapoka matsva embudzi akawanda anodonhedza musika anobva ikoko ari kushandiswa nhasi. Imwe mbudzi inova Pasa Manyemwe ndiyo iyo ine mabhachi emapostori kuti ngwerewere kuchena iyo ndiyo savhana mbudzi chena yakabva kusouth africa Yakatumidzwa zita iri kwete kuti vapfuyi vacho vaikara doro resavhana iro rakaoma asi rinonwika riya, asi rakatumidzwa zita rekuti savhana pamusoro pegwenga ravo zvekare rekuSouth Africa rakaoma. Savhana rakagadzirwa muma1950s nembudzi dzeikoko dzekuEurope nemaIndian breeds. Savhana imbudzi ine nyama uye ine mabhonzo akasimba iyo inokwanisa kurarama munguva dzenzara segore rino rakaomarara neganda racho jena iri rinokwanisa kudzivirira kensa yeganda inokonzerwa nezuva hongu mbuti dzinokwanisa kuita gomarara futi haingowanikwa kuvanhu chete iyo ishasha pakubereka iyo ichibereka mapatya kana vana vatatu panguva imwe zvayo Atinoti matriplets muchingezi inogona kurera vana asi mukaka wacho wakapfuma zvikuru namanutrients hauna kuzowanda zvekudaro sezvakaita wesanen kana alpien nenyaya reganda racho jena iri mbudzi iyi inoshandiswa zvikuru panyaya dzechivanhu senge nemhondoro dzechizulu kusouth africa uko vanoona ganda racho sechirevo chekuchena pamberi kwevadzimu vavo, chivanhu chakaita sekugeza mweya yakaipa kana munyama semashandisiro anoita vanhu vekunigeria huku chena kudzinga mweya yakaipa number 5 Red Kalahari Red Kalahari ndiyo mbudzi dzvuku muviri wose yakatanga kurerwa kuSouth Africa mushure varungu veikoko vabva kurera bhoa. Ine chimiro chinotange chebhoa asi iyoyo idzvuku muviri wose unopenya. Vana vacho vakachengetwa zvakanaka vanosvika 30 kgs nemwedzi mitanhatu. Ana mai vacho vachigona kuchengetedza nokurera vana vavo musango. Ine ruvara nemamvere dzvuku rinoita kuti ipindirane nenzvimbo dziya dzinogara uko kune ivhu dzvukuwo ikoko. Rakatambidzwa zita rekuti Kalahari segwenga reKalahari rinowanikwa kuBotswana, Namibia, kuJoza uko kwaigara maBushmen amunozivira pabhayoskopu riya rinonzi The Gods Must Be Crazy. Hongu imbudzi yakagadzirwa nembeu yebhowa nedzimwe mbudzi dzeikoko kuJoza Naizvozvo imbudzi yakasimba zvekare inomisidzana nezvirwere nekugona kugara munzvimbo dzizhinji semuno muZimbabwe. Mbudzi iyi ine mbiri yekumisidzana nezvirwere nekunze kwakaipa inodhura sebhowa asi haiberekerani nayo chero panyama futi inosara asi zvisinei ichine chimiro nenyama inodadisa chaizvo chigotura chered kalahari chinorema 61 kgs kusvika 84 kgs hadzi dzacho dzinobereka dzichirema 50 to 68 kgs kana dzayaruka zvichienderana nemachengetero amunenge muchidziita yaenda nenyika sezvo iyi mbudzi yava kuwanikwa kudzimwewo nyika dzakaita sekuaustralia brazil neusa Red Kalahari rinonzi rakasimba kupfuura chikuhard mashuna chedu ichi pazvirwere nekurarama zvichireva kuti kana muchigara kunzvimbo dzedu dzakaita sekudande muzarabani gokwe kana kukaribha idzo nzvimbo dzinopisa kunge gehena uye dzakaoma kunge mukati memauyu ndiyo mbudzi yamungambode kuongorora Number 4 Sanin iyi imbudzi ine mbiri yemukaka akabva kuSwitzerland vaya varungu vanokara chokoreti vatotomboitawo zvembudzi nhai iyo sanini ndiyo frisian hoisten yembudzi inochengeterwa mukaka unonaka sanini rinokwanisa kubuditsa mukaka unoita 3,8 liters pazuva Zamu racho roga riri kuratidzai kuti vana vachona vanonwa mukaka vachiguta pachitosara mumwe mukaka rinozvimba nemukaka. Anoreba futi gotora racho richisvika 90 cm kureba. Naizvozvo kune vapfuyi vanochengetera mbudzi idzi mukaka chete dzichikamwa gore rese senge kana riri danga remasanin chete. Ko kuzoti vana vemasanin vacho Masanen anobereka mapatya kazhinji kacho asi kana dzakazvitemba dzinokwanisa kurova tumbudzana tunhatu kana tuna kana dzafunga zvokunatso kukomborerai hadzo. Hanti mukaka unenge wakazara here uye wakapfuma mumanutrients akaita semafuta, protein, calcium nevitamin A neB12. Kune vamwe vanhu vanoona kunge mukaka wembudzi wakareruka kunwa pane wemombe. Hongu, munokwanisa kuita bhizimisi nawo senge kana musha wenyu wakatekeshera mbudzi dzakanaka idzi dzine chimiro chihombe uye dzinoyevedza zvikuru uye dzine hunhu kunge varora vari kutanga kusvika pamusha zvokuti dzinokwanisa kutotamba nevana venyu kana kushandisa sembudzi dzekutanga kupfuya nadzo. hadzina musindo sezvinoita tumanigerian twafu tunongopuyapuya tune dzungu utu masanen anoda kuchengetedzwa zvakanaka pane mumvuri sezvo achikanganiswa nezuva number 3 bhowa Bhowa bhowa bhowa munongonzwa richirehwa nezvaro nevanhu vose vanoti ndivana zvina mufundo vekubvuya vachitsenga havo mvura kuti ini ndine bhowa rangu rinodura shamwari. Bhowa rine nhorondo ikukutu rakagadzirwa zvekare kusouth africa nemaafricana aiva auya kunyika iyi muna 1920 gochanhembe muna eastern cape vakabatanidza mabreeds akaita seikuropu India nembudzi dzaichengetedzwa mbudzi dzedu dzekusaluni dziya maangora vakatora mbudzi dzavaiona kuti dzakasimba mumapoka akasiyana siyana avakachiva ndokudzisanganisa kuti dzibereke zvivana zvihombe zvakapfuma pachimiro iyo inonzi selective breeding muchingezi inoitwa kuti dzibereke vana vahombe vane nyama uye vanorarama nguva refu Hell vakabudirira zvakapfurikidzira vapfuyi ava. Chimiro chebhowa hachirasisi sezvo rine musoro mutsvuku nemiri muchena. Bhowa ranhasi rinorema pakati pe90 kgs kusvika 154 kgs kana chiri chikotora ichirema 86 kgs kusvika 104 kgs kana iri hadzi yayaruka. tumbudzana twacho tuchizoberekwa tuchiremawo tuchitambira kuma 4 kgs kana 5 kgs chigotora chacho ichi chinorema zana rema kgs chine chihuro chikobvu chimusoro bhangu chaicho chimiro chacho chichigotora chacho chinotange chimhuru chemombe chinokwanisa kupfumisa danga renyu toti mariberekesa nemahadhi mashona chaiwo vana vanobarwa ipapo vanenge vakakura iye vanenge vakawanda sezvo Gowa richizivikanirwa kuti rinokanda mapatya kana vana vatatu kamwe. Gowa rinoonekwa seshasha yekuita nyama nenyaya yadzo yekukurumidza kukura chimiro chakakora carcass to meat ratio yacho ichitambira kuma 50 percent kana kupfuura dzimwe nguva mbudzi iyi yanetsa pasi pano varimi venyika dzekumhiri kwemakunga dzakaita se Australia, New Zealand, USA, Canada nevekuUK havasi kugona nayo mbuzi iyi. Bhowa rinozviita zvose hama dzangu. Ndosaka richidhurirana nedzimwe mombe. Igoridhe yembudzi iyi inofanira kubatwa nemaoko mairi nokuti mudzimu haupi kairi. Number 2 Matebele Mbudzi iyi yakabvira kupfuiwa nguva yaLobhengula nanamzilikazi vari munzira yekutiza kuurayiwa naShaka Zulu. Ndiyo mbudzi izere kuMatebeleland asi kunzi Matebele hazvireve kuti dzinokhuluma Chindebele. Zvinoreva kuti dzinonyanyowanikwa kuMatebeleland uko kwairarama ana Muzilikazi nana lobengula matebele rinowanzo kufananidzwa nemahard mashona dzichiiswa muboka rimwe asi uku kukanganisa nokuti mbudzi idzi atori mapoka mairi akasiyana hongu zvinhu zvakafanana zviripo pakati pembudzi idzi seruvara kugara kugona kugara kunzvimbo dzakaomarara kana utano hwadzo hwakagwinya asi mukanatsodzitarisa pane kamusiyano kanotooneka senge pachimiro mukanatsoongorora apo munoona zvandinoreva mbudzi idzi dzidiki tichienzanisa nedzimwe dzatambotaura muchirongwa chino idzo mbudzi dzekutora mari asi ti matebele ihombe kupfuura mahadhi mashona matebele akakura kupfuura mashona uye ane nyanga refu nemamvere akati wandei kupfuura mahadhi mashona dzinoreba zvekuita 65 cm dzine matogles nematasuls akareba

Number one, chikuhard mashona. Kana muri kuda kutanga kupfuya, chikuhard mashona ndo chingaite chipfuyo chenyu. Chikuhard mashona kana kuti small East African goat chakatekeshera nenyika sezvo chichiwanikwa munzvimbo dzedu dzakaita semanyika land, mashona land, masvingo uye nemamwe mativi eMidlands. Ichi ndo chimwe chembudzi chine mbiri yekusarwara zvekumhanya chero ichigara munzvimbo yakashata sei. Ine tunzeve tudiki twakamirira kuti twasa ndokumwe kusiyana kwayo nembudzi yematebele. Magotora ane mvere dzakamira dzinotevera bhonzo remusana. Mamvere acho anosiyana siyana, anoita chena, dema, dzvuku kana kungosangana sangana hameno ikoko. Mahadi mashona anorema 25 kgs kusvika 35 kgs. Vana vanoberekwa vachiita 2,4 kgs vachizokwanisa kurumurwa vasvika 10 kgs kana kupfuura Dzinobereka hadzo kamwe nekamwe pamwedzi mishanu sezvinoita dzimwe mbudzi, fertility rate yacho iri pa 67 percent asi hadziwanzoite hadzo mapatya akawanda sezvinoita matebele, boa kana sanini. Twinning rate yacho yakadzikira iri pa 14 to 30 percent chete. Mbudzi iyi haidhure uye uye hachirohwe nezvirwere sezvinoita hama dzayo dzechibhowa idzo. Chinorarama kunzvimbo zhinji dzisina dambudziko uye chakachipa saka mukarasikirwa nayo haizonyanyobaya mwoyo sezvazvinoita mukarasikirwa nechuru chemadhora chembudzi yakaita seyesavhana kana saneni asi hatisi kuti tengai mbudzi muchitarisira kuti ichafaka aiwa hazvidanzwo fuyai mhuka idzi nemazvo Tirongotaurawo kuti zvinhu zvinombowanikwawo zvimhingamupinyi zvinowanikwa mumatare aya ekupfuya. Chikuhad Mashona hachiremi sezvinoita dzimwe dzese mbudzi dzarehwa muchirongwa chino. Chidiki diki asi mbudzi dzose dzazvakanakira ndozvekuti hadzirambe kusanganiswa nedzimwe mbudzi dzemapoka mahombe dzarehwa muchirongwa chino. Senge mukaisanganisa nebhowa inotobuditsa vana vakati kurei. kupfuura anenge ari mapure breeds atajaira emashona aya pamwe icho chimwana chacho ichocho chobereka mapatya zvekare sezvinoita sanin kana alpine danga rotozara asikana mhedzisiro mbudzi dzizhinji dzataurwa muchirongwa chino dzinokwanisa kuti dhurei zvichienderana kuti mukutaura nani Asi kana kuri kutanga, musitorina kana zano rembudzi zvachose, uye hon'o yenyu isati yanatsokomba. Musazomedza kutsenga kuchada. Musatange nemabhridzi mahombe ayo anodhura, nokuti mukapfuya mbudzi muchasangana nezvakawanda. Hakuna kupfava semanzwiro amunongonzwawo nevanhu vakangowanda-wanda vachingotaurawo zvavanongofunga. kuti haa mbudzi mbudzi hadzinetse chako chete kungodziunganidza tsoa tatanga kuwanda e dzakati pavei but dzine zvinhu zvaunofanira kutoziva nemhaka iyi kutotanga nemahard mashona iwayo hapana chinotomboshoreka dzowanda mosimuka muchitenga dzinorema dzacho idzo dzakaita semaalpine matogenberg makalahari kana iro bhowa iro kana kungorova bhizinesi nemahard mashona iwayo chete hapana chakatomboipa kana mune musika wenyu henyu kune mamwe mapoka mazhinji asingapere ariko kunze uko kumhiri yemakungwa atichazoshanyira pamwe kumberi uko akaita sana lamancha kana feinting goti rinongofenda fenda iro pamwe tozokuonai kuzvirongwa izvozvo kumberi uku asi zvanhasi zvaringana tinotenda nekuona kwamaita chimwe chirongwa chino chefam 4081 chino zvekare saka kusvikira pachazoonana zvekare kumberi uko musare zvakanaka nembudzi dzenyu hama dzangu Tinotenda nekuona kwamaita nekuona chirongwa chedu chino cheFarm 4081 chanhasi mugore rino ra2024. Kana muchida kudzidza zvimwe zvekurima zvakajeka kupfuura izvi, tinokurudzira kuti mupinde mumagroup edu matatu ayo anoita Huku 4081 rehuku, Mbudzi 4081 rembudzi Kenedowski Rabbitry retsuro kana muchipfuya suro umo ndoma munowana mukana wekudzidza kutaura nedzimwe nyanzvi nevadzidzi vekurima vakaita semi pamwe chete nekuwana market network yezvipfuyo kana zvirimwa zvenyu uye tinogogadzira zvinhu zvesimbi zvinoshandiswa mukurima zvinokwanisa kubatsira mukurima zvose nemagariro enyu zvakaita semadara

tokuonai ikoko murimi munhu hama kusvikira patichazoonana zvekare muchimwe chirongwa musare murugare